Исәнмесез! Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Геройлар безнең арада! Мәктәбебездә укучыларга патриотик тәрбия бирү, ватанпәрвәрлек хисләрен үстерү өстендә актив эш алып барабыз. Мәшкәрә мәктәбендә хәрби белән очрашу узды. Ремонт эшләре дәвам итә. Кроватьлар безнең тук уровне, алар көйләнәләр. Йогышлы авырулар бүлегендә нинди үзгәрешләр булды? Иң зур терәк. Лет, пускай у деда стоит там. Храним. Не трогать его вообще. Әтиле уллы яңа Кайнсар авылында яшәүчеләр Батырлык орденына лаек булдылар. Вакытында сакланырга кирәк. Проявляется как водобоязнь, светобоязнь. Кукмарада хайваннарда котыру чиренә каршы вакцина ясату эше башланды. Авылда калырга теләдек. Сыерлар тотабыз, үгез, үгезләр, бозаулар, тона бозаулар. Ни өчен Сәфиуллиннар гаиләсе ферма ачарга карар кылган? Бер кешедә урын алган батырлык һәм көч. Пятый позывнойлы хәрби туган ягына кайтып, үзе белем алган мәктәпкә очрашуга килде. Батырлык дәресендә ул махсус хәрби операция вакытында булган вакыйгалар белән уртаклашты. Бик дулкынландыргыч иде. Кайсыбер урыннарда җылыйсы да килә, күңел дә тула. Махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләр, Мәчкәрә мәктәбенең көтеп алынган кунаклары. Солдатлар үзләре дә әлеге очрашуларга теләп киләләр. Мондый батырлык дәресләрендә балалар безнең геройларның батырлыклары белән якынрак таныша алалар. Алар белән очрашу безнең балаларыбызга зур шатлык. Менә бүген дә безнең мәктәбебездә матур һәм зур очрашу, контракт буенча махсус хәрби операциядә катнашучы авылдашыбыз бездә кунакта. Пятый позывнойлы хәрби бүгенге көндә ялда. Белеме буенча ул фельдшер. Махсус хәрби операциягә контракт төзеп, бу елның башында киткән. Контрактник булып китәм-китәм диеп йөргән идем. Әти белән әни бераз гына тотып тордылар. Беренче ярдәм күрсәтү, әйбер, солдатларны өйрәтү, ничек үзеңә беренче ярдәм күрсәтергә, дустыңа беренче ярдәмне ничек күрсәтергә, бәйләргә, жгутлар куярга. Башта өйрәтәбез, аннан соң инде үзебез эшлибез. Очрашу барышында хәрби укучыларга үзенең тормыш юлы, ни өчен әлеге адымга баруы хакында сөйләде. Укучыларның барысы өчен дә аның белән очрашу файдалы булды. Әти-әниебез янында тынычлап яшибез, ә илдә бик куркыныч сугыш бара. Моны аңлар өчен бу очрашулар бик кирәк дип уйлыйм. Булдыралганча хәрбиләребезгә булышырга тырышабыз. Узган уку елында блиндаж шәмнәр ясадык, бу уку елында да шушы эшебезне дәвам итәбез. Бу вакыйга хәрбиләргә, аларның кыюлыгына карата хөрмәтне арттырырга кирәк булуын тагын бер кат исбатлады. Һәм бүгенге көндә туган җирләреннән читтә булучыларны онытырга ярамый. Хәзер алар бигрәк тә ярдәмгә мохтаҗ. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары.
Яңартылган заманча бина, Кукмара районында Үзәк район хастаханәсенең йогышлы авырулар бүлегендә ремонт эшләре дәвам итә. Эшләр сәламәтлек саклауның беренчел звеносының модернизацияләү программасы буенча алып барыла. Без монда куйдык һәрбер звоночник, ул индивидуально үзе яндыра ала төнлә, и монда безнең барный кнопка вызова персонала. Бу Кукмара үзәк район хастаханәсенең йогышлы авырулар бүлегендә булган бердәнбер үзгәрешләр генә түгел. Монда ремонт быел апрель аенда башланган. Эшләр сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизацияләү программасы буенча алып барыла. Зәһәр һөҗрәләре раковина корылган и получается безнең смесительләр монда сенсорный. Бесконтактный бу инде и безнең корылган инде монда ни тын, для рук. Йогышлы авырулар бүлегендә алты бокс каралган. Шуларның икесе, аз хәрәкәтләнүче гражданнар өчен. Һәр бүлмә исә тапшыру боксы белән җиһазландырылган. Рабочий персонал будет передавать пищу. Персонал ризыкны пациентка тапшырачак, шуннан соң ишекне ябып куялар. Икенче яктан пациент ризыкны алачак, бу контактсыз ысул булып санала. Монда шулай ук медицина персоналының хезмәт шартлары да яхшыртылган. Зиләрә Әхмәтҗанова бу вазыйфада ун елдан артык эшли. Йогышлы авырулар бүлегендә ремонт буласын белгәч шатланган. Монда барысы да инде үзгәргән, ди. Много здесь нового, для меня это, конечно, всё это новинка, кондиционер, штуф. Биредә минем өчен күп яңалыклар бар. Кабинетларда хәзер кондиционер куелган, караватлар да функциональ. Минемчә, пациентларга болар барысы да уңайлы, бик яхшы булыр. Йогышлы авырулар бүлегендә ремонттан соң барлык үзгәрешләр пациентлар өчен дә, Медицина персоналы өчен дә куркынычсызрак, нәтиҗәлерәк мохит булдырырга ярдәм итәчәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Бу вакыйга ана мәхәббәтенең гаҗәеп көче, ныклыгы һәм батыр булуы турында. Светлана Сәйфиева, авыр югалтудан соң да сынмаган хатын-кызның ачык үрнәге. Хәзер ул махсус хәрби операция зонасында булган улы өчен зур терәк булып тора.

Ул колхозда эшли иде. Төшке ашка кайткач, мин аңа приказны күрсәттем. Шуннан соң аңа егерме беренче сентябрьдә чакыру килде. Ул пулеметчик иде. Светлана һәрвакыт сөйгәненнән яхшы хәбәрләр көткән. Ләкин узган елның октябрь аенда аңа начар хәбәр җиткерәләр, ире хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Аның истәлегенә өйдә хәрбинең фотосурәтләре һәм шәхси әйберләре саклана торган махсус почмак булдырганнар.
Бу сәгатьне махсус сатып алдык, аннан соң үзенә диеп посылка белән җибәрдек. Һәлак булганнан соң сәгатьне дуслары табып, волонтерлар артыннан биреп җибәрделәр. Хәзер Светлана улы өчен төп терәк булып тора. Станислав Абрамов әтисе артыннан узган ел алгы сызыкка китә, хәрби хезмәт үтәү өчен контракт төзи. Я уже сказала ему, зачем, зачем, мама надо и все. Аның китәсен белгәч, иң элек каршы килдем. Ләкин ул гел барам диеп торды. Әти шунда, димәк, мин дә анда кирәк, диде. Светлананың улы Станислав Батырлык ордены дәүләт бүләгенә лаек булган. Ире Владимир да вафат булганнан соң шундый ук орден белән бүләкләнгән. Сәйфиевлар гаиләсе яклаучылары белән горурланалар һәм алар турында беркайчан да онытмыйлар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Йорт хайваннарына вакцинацияне вакытында ясатырга кирәк. Кукмарада шәһәрнең ветеринария хезмәткәрләре котыру авырына каршы вакцинация ясауны оештырдылар. Бу чара бер елга берничә тапкыр уздырыла. Район халкы моңа ничек карый, алар үз йортларында хайваннарына вакцина ясатырга әзерме, тулырак безнең язмада сөйләрбез. Это опасно очень для человека. Э, в 99 процентов случаев это смертельное заболевание. Ветеринарлар әйтүенчә, вакцинация кешеләрнең йортларының ишек алдында ук уза. Белгечләр махсус машинада киләләр. Мондый алым хайваннар өчен стрессны киметергә һәм хуҗалар өчен дә вакцинация процессын җиңеләйтергә мөмкинлек бирә. Это очень опасное заболевание. Бу бик куркыныч авыру. Шуңа күрә хайванга вакытында прививка ясатырга кирәк. Бушлай да, түләүле дә вакциналар бар. Прививкаларны өч айлык яшьтән ясыйбыз. Ирина Сабанаева өч елдан артык бу мәченең хуҗасы. Аны һәрвакыт өй шартларында тәрбияләп тора икән. Котырудан вакцинация ясату турында да онытмый. Очень удобно, приезжают к нам. Бик уңайлы.
Безгә ел саен ветеринарлар киләләр һәм прививкалар ясап китәләр. Әмма районда яшәүчеләрнең барысы да моны аңлап бетерми. Күпләр үз хайваннарына вакцина ясатырга теләми һәм күпчелек очракта баш тарта. Ветеринарлар мәче һәм эт сәламәтлегенә хөрмәт белән карауны сорыйлар һәм йорт хайваннары тешләгән очракта кичекмәстән медицина һәм ветеринария учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Хәзерге дөньяда күп кешеләр зур шәһәрләргә китәргә тырыша. Ләкин үз бәхетен авыл җирендә тапканнар да бар. Раниф белән Зөһрә Сафиуллиннар, фермерлар гаиләсе. Ферма тоту авырмы? Чын фермерларга нәрсә белергә кирәк? Бу сорауларга җавапларны безнең жюр командасы да эзләде.
Сафиуллинар гаиләсе үз фермаларын унбиш ел элек ачарга карар кылган. Башта алар йөз баш терлек асрарга теләгән. Шуңа күрә гаилә фермасын үстерүгә юнәлдерелгән грантта катнашканнар. Сафиуллинар җиңеп, соңрак үз көчләре белән терлекләр санын ике йөз кырыкка җиткергәннәр. Төрле вакытлар булды, бик авыр вакытлар да булды. Менә хәзер инде, Аллага шөкер, бөтен, бөтен техник базабызны яңарттык, бөтен техникаларыбыз практически өр-яңа. Менә 2022, 2024 ел эчендә без 47 миллионлык яңа техника алдык. Хәзер гаилә башлыгы кукуруз җыю белән мәшгуль. Аларның бүгенге көндә 500 гектар чәчүлек җирләре бар. Быел 3000 тонна карма әзерләдек. Ул карма эчендә инде безнең кукуруз, аннары печән, однолетка дибез инде, люцернадан, аннары арпа, бодай, солы, борчак кушып, шулай иттереп сенаж әзерләдек. Алар булды безнең 3000 тонна. дан артыграк булды инде.
Ранифның хатыны Зөһрә Сафиуллина үзләренең фермаларында ветеринар. Бер көндә алар хуҗалыкта өч тоннадан артык сөт алалар. Без һәрбер сыердан, Аллага тапшырып, егерме биш, егерме алты, егерме җиде литр алабыз. Бар шундый сыерлар, үзебезнең племенной булмаса да, бар, утыз артык бирә. Основной, девяносто девять процентка племенной таналар. Галштизированный үткән елны нидән, Налинскидан алдык, 25 племунный тагын тана. Фермерлар гаиләсе туган авыллары турында да онытмыйлар, алар көчләреннән килгәнчә ярдәм итәргә тырышалар. Чишмәне төзекләндергәннәр һәм зират каршына мемориал урнаштырганнар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.